Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, La Molisana, KFC, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas, Positive Parenting Malta,

mhux Brian Farrugia, kulħadd jafek bħala Leonard. Leonard. U Lini, u l-ispettur, u oh, s-superintendent.
Bizbaz, l-ispettur Leonard ilek, kemm ilek tagħmlu? 25 sena. Wow. 25 sena.
Min jaf meta tkun miexi fi triq Minn kollox jajtu, l-ek naħseb. Fil-fat, meta xaħat jgħat li Brian, nejtu, da jafni. Nejt nemmek ninduna li jafni, għax il-pija kullħat l-nardu. Iskur, iskur. Brian, jina li l-ek ovvjament sirt nafe għax inti għawek t-deriġi iva. il-podcast ta' kellimni u darba minnom ġejt fuq i għat li smat li Għat li nixtieq naqsam naqra minn ħajti, għax jiena kont naqtak naqra raġel privat. ħadd ħafna. Ekku, ekku. Però isek biddilt femek.
Għamilt il-kuraġġ għax xi rajt x'imdejt nara l-programmi. Mhm. Bdejt ngħid kulħadd għandu l-istorja tiegħu sewwa, kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu. U bdejt ngħid, b'din l-esperjenza li qed jgħid dan il-persuna, jiena qed nieħu xi ħaġa minnha, qed nieħu xi ħaġa minnha. Mhux kwistjoni li titħassar biss, imma kwistjoni li wasal messaġġ. U awtomatikament anke jien kont qed nitlaq minn hawnhekk sa ċertu punt naqa ferħan. Ej vera, jiena kidri li wara kull podcast ikolli qalbi mimlija. Għalkemm nisma stejjer. Iva. X'kien hawn stejjer li iva. tgħid ma dofi, ma tara tara s-saħħa tal-bniedem meta ikun juża għax inti għandek il-weak points mhm. tiegħek, vera kuħan mhm. għandu l-weak points tiegħu, jien għandi ħafna, ma mbagħad meta tuża n-naqqa saħħa ftit persentaġġ ta' toħroġ minnha tgħid ejja ara mela din qelibtha din il- ħa ngħid hekk dan it-trabil qelibtu. Mhm. U tibda tagħmel laqa' kuraġġ. Kun hemm kif qed ngħidu jkun hemm żmien li ma tkunx tistax. Ma eħe bekk għamilt il-kuraġġ li
U Fil-fatt poġġejna bilqiegħda u tkellimna tkellimna naqra u kien hemm xi affarijiet li vera hekk kienu sorpriża għalija, issa nitkellmu fuqhom bħal il-qlajjiet. Mejja nitkellmu Fuq, inti għedt li għedt li t-tfulija tiegħek kienet tfulija sabiħa. Ħafna. Bla problemi ta' xejn, tilgħab, tkanta, il-papa kien joħodkom il-picnics fil-weekend, drama, kont tagħmel id-drama u hemmhekk naħseb ta' 18 hux bdejt id-drama. Bdejt, eħe, drama bdejt ħanejt jekk x'in ġibt il-liċenzja għax li ġara drama minn dejjem kont inħobba. Imma xi ħaġa li jiġri skont fejn toqgħod jien nara, tgħidli f'liema sens. Jiena noqgħod Santa Luċija. Mhm. Issa Santa Luċija bħala kultura neqsin, tgħidli f'liema sens, mela m'hemmx festa. Żgħir. Mhm. Żgħir, pajjiż pajjiż modern u hekk. Fil-fatt kont imur l-iktar leħal tarxien u raħal ġdid mhm. biex jisni miss naqra mal-festi tar-raħal, fimtew teatru. Allura jisni domt biex bdejt id-drama. Drama li kollha.
Backstage kont fil-bidu. Ejja fil-fatt jiena l-iktar li li nagħmel xogħol backstage u għadni kważi sal-lum iktar nagħmel backstage milli qudiem il-kamera jisu dak xogħol ta' drama tiegħi. U mbagħad imma ta' fin tkun tħobb l-acting nħobb isfejn, ta' kont eh, tkun zej kont nisfen ukoll, allura fimt jisek eh, kif taqbad tgħid, il-mistħija ta' li tidher quddiem il-kamera u li tisfen u jew nkella li tirrexta bdejt inġib imma wara li għalaq 18-il sena jisom minn ġibt il-liċenzja jisni li kelli l-aċċess li ma naqlax il-ġenituri tiegħi biex iwasluni, speċi mhm. ta' mhm. dik minn hemmhekk jisni bdejt. Mhm. Id-drama.
Ejja morru però għal ħajja privata tiegħek. Tajjeb inti eh, f'1993 jidhirli. Żżewwiġt. Sena hi?
1993, żżewwiġt, hux. U għad li li kellkom tmien snin iddeċidejtu ma Eżatt, eżatt, konna għad mill-età konna għadna ngħid żgħar, taf inti il-post, so da, u speċi eh, ridna li nesistu naħdmu biex qabel ma jkollna familja speċi ta' konna l-affarijiet iktar għanajdu hekk. Siguri, ha? Eżatt, eżatt, eżatt.
Kontu fortunati biżejjed li meta ddeċidejtu ridtu tfal il-mara tiegħek. Ija, ija dik vera. Mill-ewwel u ngħid fortunati biżejjed. Ija dik. Għax hawnhekk ta' qalbi toħroġ għal dawk il-nisa kollha li jdumu ħafna. X'ġara però meta meta l-mara tiegħek kienet pregnant għax din bellaħtni eh, ġifieri.
Eħe, dik kienet xi ħaġa li anke belħet lili fil-verità u jisni wara li ċċekkjajt fuqa mm. irrealizzajt li teżisti ma ma kontx naf. X'anki mort niċċekkja. Le, jiena Literalment, meta meta l-mara tiegħi ħarġet pregnant, Ovvja, jiena kont iffissat li xi ħaġa li xtaqt minn dejjem ta' dejjem li jkolli tfal. Jiġifieri minn minn dejjem minn meta kont żgħir hekk Iva, dejjem iva, dejjem il-ħolma iffantażizzajt. tiegħi kienet li nkun miżżewweġ b'familja. Wow. Ġifieri xi ħaġa li eh, naħseb anka l-inkwiet biex insemmilek xi ħaġa anka pereżempju kont noħroġ jien ta' 14, 15 u kont nasal id-dar kmieni għax tal-linja kienu jis- taf jien dak iż-żmien Mela, mela. fl-80s konna nidħlu kmieni u ommi u missieri kienu jaslu iktar tard minni, kont nibqa' mqajjem nistennihom jiġu biex inserraħ rasi li ommi u missieri daħlu. Wow, minn flok, bil-kontra.
Dak it, bil-kontra, u ġifieri x'in jiġu nidħol ta' parsi ta' parsi rieqed ħalli ma ninkwithomx li bqajt imqajjem. Ma kienx żmien il-mobile, ma kien żmien, fimt, allura, ara jtwasslu, mela moħħi mistrieħ li, ġifieri bil-kontra kien. Ġifiri minn dejjem kelli dak il sul father figure jiena mm. fimta li l-inkwieta anka mm-hmm. għal-grupp li nkun, anka jek nkun production, ġifiri automatikament, eh, zzar jisni ndawarom miħaj, naħseb tkun ġofik jiena dik. U eh, dejjem xtaqt li kolli it-tfal, allora meta kelli, meta ħarġet pregnant, u jiena kont ġanaf l-enċiklopedija kollha ħanajtek xi tisir. Kem waqt titqala, kem kont naqra tnejlek. Kont toqgħod taqra, tifittex. Tifissajt.
Kienet xi ħaġa li tajba u ħażina. Imma affarijiet li bdow jiġruli li ma bdejx għal-bidu naċċettom. Li, per eżempju, ċertu ikel beda jdejjaqni.
Femni. Filta?
Eżatt, eżatt, eh, biex nistan femmek għal dawk eh. in-nisa li kellhom eh, it-tfal. Naħseb bdejt nħoss affarijiet li ħossu nisa diħorġu tqal. Xiktar bdejt ħoss, vera, ċertu wikka li bdaj dej. Per eżempju, jena nħob ħafna dairy products. Waqt li kienet pregnant il-mara tijaj, għaw l-eksmana tijaj, Ma kontx nieħu dairy products għax nieħu ġbejna, kienx nieħu l-kotta, nieħu ġobon. Jagħmel li deni. Tadda. Imma u tadda nkwitajt fuq għal ħaġa. Nkwitajt għax kont mort biex nagħmel xi testijiet, u t-tabib qal li le, speċi u da, u bat kont qrajt fuq għadi.
Għandha isem? M'għandix idea.
Oh, m'għandix idea.
Imma balli rajt li balli rajt għat, ej, vera teżisti.
Xira bdejt ngħid la fejt l-inħobb, xċara f'daqqa waħda. Eh. Ċejt allerġika liħ kien naf. U eh, eħe, ma kien hemm ħafna changes, per eżempju, jiena kont wieħed li fejn titfani norqod, m'għandekx xejn kwiet, ġifieri storbju, ah. x'in sirt naf li pregnant, hemmhekk beda ġifieri li ma norqodx lej sħiħ. Għad nisallum. Dik ġifieri hemmhekk sar l-switch tas-single ħanejtek miż-żewġ imma bla tfal. li ġej parent, ġej ġifiri.
Eħe, għax fil-fatt eħe, meta mara tkun tkun tqila tibda tqum matul il-lejl li li ġismek qed jipprepara għal fatt li. Lej sieħ bidejja fuq biex nara nisma' xi xi bit. Tagħmel! Matul il-lejl konna mela dik. Speċjalment meta qabel se ta' fin ta' 4-5 months biex nara nħossu xi ċaqla biex nara hekk. Fissazzjoni. Fissajt. Fissazzjoni.
U tant fissajt li kif qegħdin ngħidu spiċċajt bis-sintomi inti ta' mara tqila. Ejja, ejja, ejja.
Ejja. Imma ħaġa tal-iskantament, ġifieri x'in sirt naf li pregnant mal-ewwel, ġifieri mal-ewwel letteralment mal-ewwel bdiet ġifieri hekk Twenty four hours, pum, ma stajx norqod bil-lejl, fim, dak il-moħ jisu. Jiena nemmen li l-moħ jikmandah il-bniedem, oh. sowa, ġifiri kulħadd eh, b'xi mod jiġi f'mument li jkun forsi dajjef. Jiena naħseb tant kont fissat u tant xtaqt li kolli tfal li ma taħat jisu dik l-aħbar li fl-axħar ħansir dedi għanajtek u kienet eh, l-iktar oġġett li xtaqt f'ħajti, ġivina xtaqt dejjem mizzawġ u kolli tfal. Wara, kollu ħajti, ġivina kollu bonus, ma rridx ġif qatt maħlomt li nixtieq xi jott jew xivilla jew hekk fim dejjem dik. Allora x'insirt naf li ħansir parent speċi ta' qed ejja mela anka dik il-bambin tani li nista' nsir missier għax sajt ma sirx missier. Allura qed ejja qed mela u naħseb hemmhekk sar il U pereżempju d-dardir u li kont li jagħmillek id-deri wara li twieled it-tifel. Mbagħad. Xejn. All right.
Għadda kollox. Eżatt, eżatt. Jiġifieri proprja. Għatli li inti kont tkun taf kollox, għatli darba mort għand il- il-gajni l-mara tiegħek. Għax imbagħad biex taxxa, għax imbagħad dawk jiġru l-affarijiet, biex taxxa il-mara tiegħek infaqala l-ilma ta' seba' xhur. Seba' xhur. Min jaf kemm inkwetajt. Inkwetajt, inkwetajt ħafna, ħafna, ħafna. Għax jekk kont taf kollox. Eżatt. Kont taf ukoll.
Le, żgurina kont ġanaf li mela l-infaqala l-ilma mela l-pulmuna du mhux lest, fim, daw l-affarijiet kont. Kollha min jaf kont taf kollox. Eżatt, allura U bdejt bdejt nimxi qabel it-tobba kważi, fhimt? Ġifieri bdejt immur immur hemm ħalli għax naf li ħa jgħidulni hekk. Vera?
Ejja, ejja, ejja, ejja.
Fi minnhom għad li għad li kien hemm in-nurse u bdiet tgħidlek bdiet tgħidlek dak dak saqajh u inti bdejt tgħidilha le dik il-patata. Kif kont taf? Fil-fatt kienu t-tnejn, kienu t-tnejn u qaluli xejn niċċekkjawha b'idejhom, qaluli l-baby dar. Mm. Qalu l-baby dar. Qedlhom le, baby ma darx. Sadalożu kien għadu tajjeb. Qalu li, qalu li qed ngħidulek aħna. Isni ta' fint, qed immarihom fl-istess ħin qed ngħidu qalbi ma sax immerri tan-nies. Fimta imma subconscious tiegħi Kien b'saħħtu iktar, bdejt ngħidilhom le, żgur li le. Qaluli iwa, qaluli qedtilhom le, qedtilhom dik patattu mhux rasu għax bejdu li rasu tilhom le dik il-patata tiegħu. Fil-fatt imbagħad wara li għamlulu l-scan u hekk, irriżulta li kelli raġun. Min jaf.
Kont fil-fatt ovvjament peress li l-mara tiegħek infaqa' l-ilma u kellha seba' xhur biss, kemm jista' jkun il-baby jżommuh ġewwa, x'inhekk ġrali wkoll. U inti kont torqod fil-karozza. Ija, dak iż-żmien, jara, u t-twelid ta' tifel kien fit-2001, ġifi konna għadna St. Luke's. U aħna konna għoddu Santa Luċija. L-ewwel li ġara kienet hi kienet għadha x-xogħol u ċemplitli, qaltli x'ġara u ma ġarax mort niġri d-dar qbadt il-basket għax qed ħa jżommuha żgur. U ħadtha l-isptar. Niftakar kien Friday. U ovvja x'inhu testa qalulha le ġo s-sodda ma tiċċaqlaqx, lanqas għat-toilet jew hekk xejn tibqa' fis-sodda. Inkun nipprova nagħmel ħinijiet kemm nista' hemm, ġejjem xi skuża, fimt, deħel għalhekk, deħel għalhekk, wara one two days ta' fint jidrawk il-midwives, fimt, jiena kont ġa television allura dik kienet niftit li qabdi ċajtaw miegħi, taf inti. Imma bil-lejl, eħe, ma kontx kont ma kontx noqgħod id-dar. Kont inħossni għad il-bogħod mill-isptar. Allura, eħe, kon norqod fil-karozza. Le, għamil ġifiri minn Friday sa' meta twilet u Wednesday. Ġifiri għamil tisu 5 days, 6 days. Darba rqat ġo labor ward. Għax tħassrunu taw li soddew u rqat. Wow, ġifiri kont torqot fil-karozza, tant kem kont inkwieta. Li jekk jiġri xi Biex ma ħaġa- l-ċempilli nkun qiegħed viċin, fhimtha. Ma kienx jirnexxieli da. Ħajlek xi nix- taf ngħidlek xi ġrali wkoll, meta kont imur id-dar, pereżempju kont imur id-dar biex ninħasel jew hekk, tant kont niġi ħażin li l- l-anzjetà kienet tant titla, tant kienet tfur li mhux Orajt, enejtu. Kont taħseb għax mhux tinfaqax kont ngħid. Għax twellet u jkollha bżonn. Jien daħħalt frasi li le, l-ewwel ħaġa daħħalt frasi li eh, il-baby mhux se jitwieled normali. Hekk ta' fejn tibda dik il-biża. Issa alla valja kont naf li l-affarijiet mixin kollu sewwa, U anke kont naf li l-baby ma kienx lanqas żgħir, għalkemm seven months bħala weight ma kienx daqshekk żgħir. Imma inti, taf inti, tibda taħseb il-ħażin. U li beda jiġrili d-dar, meta kont inkun waħdi, speċjalment, ħa nitkellem fuqi naħseb il-maġġoranza tan-nies, l-affarijiet jiġuk ġo moħħok fis-sodda. Qabel torqod jew waqt l-irqad il-ħsibijiet hemm jiġuk. Kienu jiġuni ħsibijiet koroh u mhux tinfaqa' tikbi biss imma li jkollok ħabti tħabbat rasek mal-ħajt dak it-tip. Allura kont immur l-isptar ma kontx norqod, speċi norqod għax nippassiġġa fimt u da kultant nidħol dak iż-żmien kemm il-kafetterija tal-emerġenza, kont noqgħod ma' l-avviċinanzi. Fil-fatt l-aħħar ġurnata meta ċemplit li għajt li braj għajt li ehm, ħassejt l-ewwel contraction speċi u da, tela ġej, pum, u tħalt ġifieri ġiex minuti wara kont dejja, għajt li mela tela u kont għax ma kienx taf li. Eh, ma kont tgħidilha.
Le, le, ma kontx ngħidilha li qed norqod. Ehm, Kellha l-inkwit tagħha biżejjed.
Umbat ehm, Baby twieled ta' 33 weeks. Dawk l-erbat jiem li għamilt hemm l-isptar kelli esperjenza ta' koppja. Kont ħiereġ minn Karen Grech, nara koppja deħlin u malli rajthom deħlin indunajt li l-mara waslet biex twelled għax litteralment kellha anke rażżaq għal isfel fejn nutajt raġel kien. U inti by then kont taf kollox. Żgur, ja, t-tifel għadu ma twilidx tiegħi sewwa.

Għad li fejn hu kien Grech di. Ellaħ li wet daw jien speċi aħna ta' fin programmi konna morru l-lessons qabel ta' fin tistar. Biex taxxa jiena ġurnata qabel ma twilet ehm, Zek, stifel tiegħi Zek jismu. Ehm, kont lajt li sibi wkoll biex inkun naf fejħajkun u minn huma l-midwives, minn huma Ejju, ejju, kont iċċekkjajt literalment minn imissu xogħol, ġifieri dak it-tip. Eħe, mhux qed ngħid li tajjeb ta' ġifieri, imma eħe, eħe. Fissazzjoni. Fissazzjoni, fissazzjoni l-kelma. U din qed tilha stennini għaw, tħad l-emerġenza, ġibt wheelchair, tfajta fil-wheelchair, lilu qed lu ġib idejk, żammejt lu jdejh mal-wheelchair, biex jiena l-Kering Grek, Nżammel għal-ħin tal-contractions, starani, eh? Isni jini raġel taħħa kont. Li di spiċċat. Fil-fat, eh, għajdinna. Fil-fat di spiċċat xin wasanna Karen Grek għalt li importanti tħolmi għajinti.
Minn flok il-raġel. U jien biex namillu koraċ, għetlu ħadit li f-esperienza bħal di, għetlu jien għadni kem kelli tifel, għetlu titli fiex. Kien għadu ma twilidx tifel tiegħi, ma biex nagħmlu kuraġġ. White lie, white lie. Eħe, fil-fatt ġifieri within three hours kellhom il-baby ġifieri vera kien. Daħal magħha. Daħal daħal magħha. Ġew wara jkellmuni għax bqajt hemm mbagħad, ġew wara jkellmuni, ringrazzjaw speċi. Imma kienet esperjenza ħelwa li li li tellet lil moral, fimta, inti tagħmel xi ħaġa tajba. Għax
U Il-Zak, Zak, għamel ħmistax-il ġurnata. Eżatt, fifteen days SSBU.
U inti għamilt tmien xhur ma taħdimx. Ejja. Wara li twieled. Eħe, jiena wara, ara, malli malli daħlet malli daħlet l-isptar, jien ma bqajtx immur xogħol. U mbagħad twieled, għamilt dak il-fifteen days l-SSBU, tista' tgħid kont nqatgħat ġurnata sħiħ hemm. li ġifieri kont inbiddillu jiena, nitimgħu jiena, dak it-tip. U taf inti, l-SBU minn ġo mnieħru għall-istonku, pajp għaddej minn taħt mnieħru għan-nifs, drips, u inti tara baby hekk. Sewwa b'dawk l-affarijiet kollha miegħu. ma ħadtix daqshekk bi kbir għax qaluli minn qabel se jkollu. Allura ma rajt xi ħaġa ġdida jiena, mhm. fimt kont naf se nara, imma xorta waħda tifel tiegħek. Ma nistax terfaw kif suppost. Eh, dal-pajpiet. Daħħal idi minn ġod toqba. Biex taxxaq kien mm. kellu l-vizzju li jiġbet il-ġisem. U biex idaħluħ kien iħu kedda. Naf. Apparti apparti l-istejjer tal-babies l-oħra li jkun hemm li kien hemm babies li msieken li kienu. Ġifieri xi ħaġa oħra. Li ħafna minnhom għadni nkellimhom sal-lum. Ija, u mbagħad wara li ħriġt minn wara li ħarġet minn mill-isptar u morna d-dar, għamilt minn xhur ma mhux għax-xogħol.
Il-mara marret lura xogħol l-ex. Le, il-mara daħlet lura għax il-mara kombinazzjoni dak iż-żmien fejn kienet taħdem kellha ċans toħroġ mix-xogħol għax kienet ilha ħafna u ħadet somma ħanejtek u għamlet sena ma taħdimx. Allura biss rrid noqgħod miegħu jien. Fej, ġifieri, deċidejt ma trismu xogħla dawk it-tmien xhur. X'kienet il- li żammitek hemm? Il-ħin li kont immur ix-xogħol kont nimmissih ħafna. Kont ma kontx ma kontx inkun qiegħed komdu, fimt, ah, nkun qed immissu.
U mbagħad jiġifieri meta mort lura x-xogħol wara tmien xhur Le, fimni, għaxum bat, għaxum bat, jena, bat li jena ħani li ħata, jena self-employed. Allura, tlift il-flus, tlift il-xol, tlift il- l-klijenti. Imma mbagħad jisni wara ta' fint wara lejt 6-8 months dejt imur bil-mod nerġa' nibbildi għax-xogħol fimta, kont imur il-ħinijiet li jkun rieqed, dejt nibbildi għasa kemm erġajt il-rutina, xumbat tibda tinduna li ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Speċi ta' tibqa' tgħix. Mhm. Fimt. Mbagħad. Eh, oh.
Kemm għandu żmien it-tifel issa? Illum il-ġurnata għandu 21, 22 sorry. Ħajla 23 dis-sena. Mela, mela, mela. Zammejtu ġo bozza mbagħad. Nista' nimmaġina.
Eh, iva u le, iva u le, kont kont kont eħe eh, caring miegħu, ma xorta waħda kelli ħanejtek provajt li intellaw norma, sens normali, ma fis-sens ma bdejċ. Ma kontx Le, futbol, eżempju, għawn fil-għaw, ġifiri, swimming, tennis, xorta rittu li jkun, fim, kun iħdu xol mi għajġieli. Ma kontx ġifiri, nżommu dik le, l-bozze, kaxum bat rittu. Għaraft, għaraft li kunem il-konsekwenzi. Iva, iva, iva, iva. Inti fit-2002 Kellek three slipped disks. Ejja, eħe. U għal forsi min qed jarana u għadda minn dan it-tip ta' uġigħ, dan huwa uġigħ immens. Ħafna.
Ħafna, x'inhu niftakar il-Andreana. Qatt li qatt li jiena qatt li kont ikun Qed nimxi u kont taqa' ma' l-art.
Le, jiena kien, ara, l-uġigħ tad-dar kont ili nbati bih minn ħafna qabel. Fil-fatt, jiena l-operation għamiltha b'thousand and four. Kont ili nbati bih seventeen years dari. Biss, fil-bidu kien, pereżempju, li juwġgħek darbtejn f'sena. Imma maż-żmien beda dejjem iżid. Kont immur għal kull tip ta' terapija biex nevita ċertu operazzjonijiet. Fit-2002 kif qed inti tajjeb, niftakar kien hemm il-professur ta' dak iż-żmien kont kellimt il-professur ma' żammit minn pil kont u kien qalli l-operation tagħmilha bilfors, mhux deċiżjoni, bilfors. Biss jiena ma xtaqtx nagħmilha, bdejt nibża' nagħmilha, bdejt nibża'. Għalfejn?
Ma nafx, bdejt nibża' li ħa nispiċċa ma nimxix jew hekk, fhimt? Jiġri naqra bik hu moħħok? Ija, ħafna.
Tbati minn ansjetà.
Ħafna, għadni s'issa.
Illum niġġieled magħha l-ħaġa biex nagħmel xi ħaġa. Ma dak iż-żmien, eħe, naħseb għaddejt minn perjodu wkoll f'ħajti. Ta' kunsejl le, imma mbagħad għaddejt minn perjodu li ġejt weak, hekk. Ġejt ma kontx. L-affarijiet kollha għamilhom bi kbar. Mhux imma ġifieri naqta' qalbi man-nies jew hekk, fhimt għax inti. Sirt anzjuż.
Eħe, eħe, eħe, nibda nisni għal kull oġġett, nibda naħseb xi ħaġa hekk. Nara, nara kbira, dejjem nara kbira. Mhm. Mbagħad sempliċità ġifieri anke għamil żmien li anke pereżempju jekk ħawl nagħmlu xi ħaġa ġdida. Ħammorru eżempju nagħmlu l-bowling li qatt ma għamilt. Sakemm immur it-tfajt l-ewwel. Taqbdek l-ansjetà.
Taqbadni l-ansjetà.
U mbagħad bil-kontra. Jiena mbagħad il-karattru tiegħi eħe, jiena minn jew zero jew hundred. Jiena jew xejn, jew nkella hundred, ġifieri dak it-tip. Minn dejjem, imma issa iktar u iktar, jisni iktar ma bdejt nikber, iktar bdejt eħe, jekk ninkwieta, ninkwieta. jekk nagħmel il-kuraġġ, nagħmel il-kuraġġ. Ġifieri, eħe, dak hemm xi triq tan-nofs. U kont qed tibża' mill-operation. Kont qed nibża' mill-operation, dak iż-żmien il-verità ma kienx laqas bħal-lum l-operation u qed ngħidu 25 years ago, fis-sens jiena biex taxxa kont ħadd ħafna affarijiet qabel, allura bdejt nibża, injections ġodari, messaġġi u dejjem l-uġieħ għal xejn, tuħu l-mediċina Għalxejn, għal iktar u iktar bdejt naħseb. U mbagħad li ġrali l-aħħar sentej bdejt nitgħawweġ. Bdejt nitgħawweġ, kelli l-muscle tan-naħa tal-left, eżatt, il-muscle tan-naħa tal-left beda jiċċaqlaq minn postu. Allura ġiet qisha speċi ta' scoliosis kważi biex ma ngħidlekx tgħidilhom disformity ta' tari. U fit-2004 kont gravi mbagħad dak it-tip li ġifieri nimxi u naqa' jew inkella nsuq u l-klaċċ ma nistax nagħfsu. Kelli nieqaf mix-xogħol. Għax jiena x-xogħol tiegħi fil-karozzi, allura manwali allura kelli nieqaf mix-xogħol. Hemm nalla kelli naqa' esperjenza fuq television għax bdejt nagħmel xogħol ta' television fejn jidħol direzzjoni u editing għal menu. Mhm. Imma mbagħad kelli nagħmel operation bil-fors.
La Molisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Kien mument naqra ta' dalma f'ħajtek għax kif qed tgħid inti kellek dal-uġigħ u l-operazzjoni ta' darek. Finanzjarjament ġejt naqra magħfus għax ovvjament kellek twieqaf mix-xogħol. U jekk m'iniex sejra żball ukoll ir-relazzjoni mal-mara wkoll ma tantx kienet sejra tajjeb lanqas. Eżatt. Dak dik kienet sena, dik kienet sena bejn 2003 u 2004. Sakemm għamilt l-operation u mbagħad 2005 isseparajt. Dawk dawk dak iż-żmien kien qisek tolqot daw it-tliet affarijiet. li huma s-saħħa, il-finanzi u l-imħabba. Naħseb li huma tliet affarijiet li huma sewwa ta' ħajtek. U it-tlieta ġifieri f'daqqa u fl-istess ħin m'hemmx waħda taqbeż għall-oħra. Mhm. Fimta ġifieri m'għandix flus, imma b'saħħti, le, m'iniex b'saħħti. Imma almenu ejja maħbub, le, m'iniex Għarek, kont maħbub, ma fis-sens, mux dik imħabba li. Allura inti immaġina fejn titla l-ansjetà, per eżempju, fej jekk inti l-ġieħ ikun 50 eh, ġahandri tu. Jekk inti eh, mandekx, inti eh, xtaqla flus, għadek titmorant il-professuri, fimt? Tala, muxek.
Li jekk wasalt id-dar u għandek għabti dik it-tanniqa, ma sibtiex. Fimt, għallu dawk l-affarijiet, għed jiġru kolla f'daqqa. U l-affarijiet jibdew awtomatikament jiggravaw. Allura awtomatikament b'hekk imbagħad tibża' mill-operation? Forsi ma kontx nibża' daqshekk imma ma kellix dak is-sapport, fimtha? Eħe, dak kien dik kienet naħseb dak kien żmien.
Jaf l-ansjetà. Eħe, l-ansjetà kienet sploduta kienet. Kif splodiet hemmhekk.
Speċjalment kif qed ngħidlek kont nieħu l-painkillers u għal xejn. L-aki li għana fil-dak iż-żmien, mbagħad kont taħt il-professur Van Verlart, l-nsibu għal-Olandiza, dak iż-żmien mhm. kienet, u l-aki li għana għamilt l-operation, kelli fejs li b'żak iż-żmien kienet id-dum sija u nofs fuq inamu erba' sijat u nofs, Kien hemm raġuni kienet li kellha tuża għodda differenti minn tagħha, mhux l-għodda tagħha, għal raġuni li jiena kont għaw eh, kelli wejt qawwi ħafna, allura kellha l-għodda ridet tagħmel għodda itwal biex tilħaq fil-post. U sabet minn waħda sabet tlieta, kelli tliet slip disks. Allura Kien hemm naqra riskju ta' fimt bil-blood bank miftuħ, għabbad dem, fimt. Imma l-operation rinaxxiet 100%.
Però mbagħad hemmhekk bdew l-għajjiet.
Ejja. Mhux vera.
li fil-fatt għad li l-ewwel, inti dak iż-żmien kont diġà popolari. Eżatt. Tajjeb. U għad li għad li kważi kważi dak iż-żmien mel jiena lanqas kont kuntent li jien kont popolari x'kultant. Vera, vera. Vera, ħa ngħidlek. Ara, di xi ħaġa li forsi ħafna nies ma jifhmuhiex. Inti meta Mor x'imkien u sellmulek u kellmuk u hekk, tuħu pjaċir. Saba, sa ħaġa sabiħa ħafna, vera, vera. Biss magħha trid iġġorr l-affarijiet l-oħra kollha. Mhm. Mela, jekk jiena dak iż-żmien, pereżempju, kont qed nissapara, mhm. din tiġri x'niha Neqes sapara. Ix-xnija tinbidel minn persuna l-oħra. Mhm. Eh, barra minn hekk kelli dil tal-operation, affarijiet. U fil-fatt, malli separajt, ġifieri, kienet inqalat l-ewwel qlajja għax jena naħseb ġiex affarijiet li ma nħobbx hija l-bullying u ntriħ immens u l-qlajiet. Speċjalment l-qlajiet għax inti apparta messa l-persuna In-nies jridu jżommu f'moħħhom li barra l-persuna mill-familja. Jien anke meta jġibu eżempju fuq news, xi ħadd għamel xi ħaġa ħażina u jġibu ismu. Hemm it-tfal li jmorru l-iskola jaraw. Jiġifieri daw iħajjruhom b'missierhom, qogħdu attenti, fhimt? Ħaqqu dal-bniedem? Dik tara l-qorti, imma. Jien kieku ma nsemmix ismijiet, dak opinjoni tiegħi sewwa. U li ġara fil-fatt meta separajt, ġurata minnhom, dejt nirċivi ħafna telefonati. Iċemplu li atturi, per eżempju, brajt inqat telefon ta' Melanie, brajt inqat telefon Ta' dak, Brian għeżżi bħala ma' barbecue. U telefons, u telefons, u telefons. Ma bdejx induna, mbagħad minn hekk qaħat inqalagħlu l U f'daqqa waħda niftakar kien ċempilli Herman, kont kelli l-vizzjoni u xbujna u bonaċ, Herman li għamel simpatiċi, mhm. u għalli għaw, braj għallu, tlu għaw bon. Għalli

Għajnetlu, speċi ah. għalli qed inċempillek biex tkun taf, għax kulħadd qed iċempelli li u jsaqsini Brian jekk hux vera ġralu hekk. Għallu jiena ċempilt li l għax bħalma ma konx naf jien, int ma tafx int. Qed l nara ċempilt li, qed l ħanċempel l-ommi mal-ewwel, qed l ma tkunx kun ġi xi ħanut. U jkun hemm xi ħadd jgħidilha l-ispettur għamela ta' Fimt? Ara, naqra ta' ġifieri. Kienet, kienet, dik kienet esperjenza oħra kera, fis-sens, sorry, ġifieri mela għadni kemm dejt xogħol ġdid. Għadni kemm fimt qed nipprova ta' fimt. Nirkupra mill-operation. Nirkupra separazzjoni. Mbagħad tisma' l-ajja hekk. Kienet daqsxejn Kera. Anzi, dak iż-żmien kien għadu ma bediex Facebook u dal-affarijiet għax kieku għax fil-fatt. Ħafna iktar.
Ġraw. Dik ġiet iktar tard. Fil-fatt, minti għatli għatli meta mbagħad kont single għatli bil-kemm kont noħroġ. Eżatt, le, le, għamilt sentej, so kważi kważi jitniqtajt mid-dinja, kont. Litteralment nipprova kull naqa' ħin li jkolli nagħmlu mat-tifel. U eħe, ma kienx ikolli aptit, fimta, ma kienx ikolli aptit, speċjalment fej tidħol relazzjoni, per eżempju, kont xi ħaġa li Ma kontx lest. frisk minn ħaġa.
Kontx lest, eżatt. Però tħalt f'relazzjoni ma' xi ħaġa oħra.
Tħalt f'relazzjoni ma' xi ħaġa oħra, eżatt. Jena Jiena dilettant ħafna tal-motorsports u tal-fejtlu karozzi, moturi, minn dokon zejr, naħdem f'dal-ambjent. U eh, daħħalt frasi, niftakar meta konna bena l-post, meta separajna u bena l-post, ġo moħiet nixtri rigala lija. U daħħalt frasi nixtri karozza sportiva. Bdejt indur biex nara se nixtri ta' fint kollok. Mhm. Xi lista ta' xi sitta seba' twin karozzi differenti. U il-karozzi li bdejt imur nidħol ġa fihom, ma dejx ħossni komdu fihom, għax il-karozzi sportivi qegħdin għal min jiżen 60 kilos. U niftakar, kont qed nitkellem ma' ħija u ħija dilettant tal-muturi u Tħajjart li nixtri mutur. U xtrajt dan il-mutur, kien l-ewwel mutur tiegħi, u dan eħe kien il-partner tista' tgħid tiegħi li kien kont insibu fid-dwejjaq tiegħi u kien joħroġni mid-dwejjaq. Dak it-tip li anke ma kunx nista' norqod, kont naqbad imur dawra bil-mutur u mur id-dar. Kuntent.
Kuntent.
Li ħriġt mal-partner.
Però, sfortunatament, sena, sena nofs wara. Eżatt, 2008. 2008, kellek inċident naqri kraħ. Kelli inċident daqxej. Mhux daqxej. Ikraħ. Ikraħ. Kelli inċident ikraħ. Dan kienet niftakar kien Sunday 24 February. Kienet ġata b'nazzi u l-laki li jenaf il-bist full ġifiri bil-bus tal-mutur, bil-ġaketta, gwanti, helmet il-bist il-full face, flok il-half face, Mort dawra bil-mutur sa Ċirkewwa, ltqajt ma' ħbieb tiegħi hemmhekk, inżilna l-vizzju dawra Ċirkewwa, Golden Bay, u konna se naqbdu t-triq biex immorru Saint Julian. U aħna naqbdu t-triq għal Regina Coast Road. Hemmhekk kien minnhom xelu l-lights u jiena qbist il-muturi u għaddejt maċċiex muturi oħra il-qudiem. U fl-ewwel liwa qabel ma rranġaw it-triq issa kif ġiet issa, ma għadha l-istess dawra hemm. Ġejt biskontru ma' karozza. Dil-karozza ħabat magħha ġenb ma' ġenb, jiġifieri skansajtha bi żbrixx imma ħbatt magħha. Irnexxieli ma naqax, ħbatt mat-tieni karozza. Hemmhekk fej tirt. Ehm, jien ħbatt ma' karozza oħra u l-mutur erba' karozzi dak, ksel merba' karozzi. Ehm, karozzi ġelhom ħanibda mill-karozzi mbagħad ngħid karozzi ġelhom sara kbira, ġifieri ġiex karozzi, l-ewwel ġiex karozzi ġiex il-ġnub bil-tajers mifqugħin, ġifieri It-telet karozza ramawha. Li ħbat fiha hemm it-telet karozza li li waqajt fuqha. Li waqajt fuqha. Li kienet is-saqqu tiegħi ħanejtek għax. Ejja, ramawha ħarġula l-erbeħ skolla. Kienet diżastru. Waqajt mal-art il-helmet kissir taqsam ta' minn nofs, gwant imqatta, ġaketta mqatta, kollox. U jibqa' jfsessija throughout. Ġifieri.

Indunajt li għamilt, dak il-ħin indunajt li għamilt ħsara kbira fis-sieq il-leminija. Bat ambulanzi, ġensi ħed toroq maluqin, kienet ġimgħa qabel l-elezzjoni, traffic, tista' timmaġina xi traffic kien hemm. Spiċċajt emerġenza l-isptar. Kien il-ħadd, għamilt l-operazzjoni l-ħadd, operazzjoni tlieta, operazzjoni l-ġimgħa, għamilt erba' operazzjonijiet, tengot saqajja. Però inti għad li li kien hemm li l-break daħal.
Ija, ija, li ġara, li ġara, jiena ħsara li għamilt f'saqajja Ara, jien mill-irkoppa 'l fuq ma kelli xejn, lanqas tbenġila, jiġifieri l-helmet, pereżempju, għalkemm nkisret, ġiet kważi fi tnejn, inqasmet minn hawn 'l isfel, ma, f'rasi m'għamilt xejn, f'idejja m'għamilt xejn, tbenġili mkien, imma mill-irkoppa 'l isfel tan-naħa tal-lemin għamilt ħsara estensiva. Li fil-fatt għad li f'Iminno qalulek li kien hemm iċ-ċans li jaqtgħulek Id-deċiżjoni kważi kienet li iwa jagħmlu hekk mal-ewwel. Ġifieri kien ħa riskju l-professur. Ħa riskju ta' fej jekk ma jaqtax minn hawn u mbagħad ikollu jaqt iktar il fuq. La kliena fora jumejn iċ-ċirkolazzjoni bdiet taħdem allura saqajja hija dik li ġara l-pedala tal-brejk għaddiet li rajtru minn ġo l-pala ta' sieqi. Allura ksirt is-swaba' kollha.
U hemmhekk ġiet it-tieni qlajja. Il? It-tieni qlajja. Eħe. L-istess waħda rrepetuta.
Eżatt. Tlift il-partner il-ġdid, ħanajtek. Mhm, Weġġajt bil-partner il-ġdid. U minn banda l-oħra mbagħad wara ġifieri qed li mela inti tinsiex mela jien għamilt seba' ġimgħat l-isptar.
Għax mbagħad kien hemm ir-riskju tal-infections. Peress li kelli tlift ħafna ġilda, speċi tlift ħafna skin u ħafna punti u ġibs ma setgħux jagħmlu li ħabba biex idu jnattfu l-feriti kuljum. Kien hemm daqsxej daqsxej kien hemm daqsxej komplikazzjonijiet. Biss xi ħaġa li mettilek xi ħaġa importanti li ngħidilek, Meta ġejt f'tiegħi l-għada, x'jien għamilt mill-Ħadd qisu t-Tnejn ġejt naqa' f'tiegħi u ma tantx niftakar kollox ġara t-Tnejn ukoll. U mbagħad qisu wara l-operation tat-Tlieta li ħassejt anke bdejt ħassejt saqajja u bdejt nemmen li għadha hemm għax dik oħra trawma li għad tkun hemm wara l-operation. Wara t-tieni operation kont għadni ma nafx jekk se tkun hemm jew le. Niftakar kienet ġiet nurse U tatni Santa kbira tal-Qalb ta' Ġesù, u di qaltli din ħallitielek il-pazjenta ta' qablek. Għedtielek, Marian. Għedtielek, Marian, Marian Muscat. Iva. Eżatt. Dik, jien ma kontx naf, qaltli kien hawn pazjenta qablek u kienet titlob għall-pazjent li ġej warajha. Qalet li allura jien ġejt intijielek. U qalet li tafha inti, ta' nafha qalet li għax tidher fuq it-television ukoll. Ta' min hi? Qalet li Maryanne Muscat. U niftakar ġifieri kienet xi ħaġa li jiġu dawn l-affarijiet pożittivi li għax imbagħad jiena għalkemm nagħmel affarijiet bi kbar, Jien jien bnidem imbagħad napprezza ħafna. Fhimt? Ġifieri u pożittiv f'ħafna affarijiet. Allura tibda tgħid għada di pożittiva, mela ejja, saqajja demm, ejja, fhimtha? Fatt wara li tlaqt minn hemm ħallejt dis-sant għalta warajja jien imbagħad isek tpatti. Pay it forward.
Eżatt, eżatt, eżatt.
Imma kienet eh, dik oħra li kienet seba' ġimgħat oħra xogħol, terġa' xogħol il-ġdid, fimta. Dak iż-żmien kont qed nagħmel eh, kont qed niddiriġi u u nedittija eh, drama ta' television oħra, allura fimt kelli jirriplejsjani xi ħadd u ngħidlu xi jrid jagħmel minn fuq it-telefon mill-isptar. Eh, kienet daqsxejn żmien ikra ieħor dak. Reġgħu qalaw il-lajja li. U dik reġgħu qalaw il-lajja, eżatt, lajja ġdida li.

Domt taħsibha hekk biex tgħid ħa nerġa' nixtri mutur jew. Ara, għamilt dawk is-seba' ġimgħat strejt li għamilt l-isptar, mhux se nixtri mutur. Malli ħriġt mill-isptar, ġifieri għadni bil-krozz għax jien għamilt sitt xhur ma nimxix. Għax żgur min jaf physiotherapy biex terġa' timxi. Le, mhux hekk, kont għadni bil, kont għadni bil-pins, għadni bil-bondiet sal-lum, f'saqajja, ġifieri ġie ħija qalli ħa noħdok dawra, għedtli fejn, qalli fejn ġejni noħdok, għedtlu Saċ-ċirko u niltaqa' ma' sħabi. Ah, ok. U rġajt mort fejn il-muturi. U fil-fatt malli neħħejt il-klozzi. Mort tixtri ieħor. Spettur Leonard. Spettur Leonard. Spettur Leonard, id-daħħaq u naqra bl-antipatija tiegħek. Eżatt, eżatt.
Karattru li Idaħħaq bl-antipatija tiegħu eżatt. Tu pjaċir tagħmlu?
Eħe, eħe, sar sar biċċa waħda miegħi, ġifieri nħu pjaċir ninterpretaħ. Plus li ġieli użajtu fil-ħajja tiegħi ukoll, ġifieri. Mhm. Kolli xi funeral, pereżempju, Ġiri nqaleb Leonard, għalli ma nikpix. Vera?
Tużaħek. Nużaħija, tħolla għara.
Fil-fat inti kol meta id-deċidejt tiqaf minn eh, simpatiċi, emmek ġiet eh, meta waqaf minn simpatiċi, għallu li Leonard kien mitu. Eżat, dak li ġara simpatiċi, simpatiċi saru 8 seasons. Wara 6 season, Jiena waqaft, Seven Seas ma ħadd sehem fih. U fl-istorja, fil-kitba, saret li Leonard għaw miet. Mhm. Kien 2014, eżatt, 2014. Allura maġna 2014, Facebook kien. Eżgur, bdejna. U dex xandar ma reġa ma Malta li Leonard miet. Brian Leonard Minn. Ibdew jibgħatuli fuq Facebook kondoljanzi, ġifieri. Imma di vera tal-għaġeb, ġifieri. Eh, di tal-għaġeb, eh, li l-istess persuna tinqala l-lajja li mit tlet darbiet, għal fuq tlieta toqgħod fuq il-borma, ġifieri. Nisperaw. Di ħatta, tlet waħda ħatta

Pjanijiet għal-futur? Pjanijiet għal-futur, ifimni. Il-futur jiena dejjem nagħmlu, illum il-ġurnata sirt nagħmlu day by day. Fil-fatt, naħseb dal-aħħar għaxar snin, il-pjanijiet bdilthom kuljum. xi ħaġa li li bqajt naħdem fuqha hija għax dejjem low dejjem nitkellmu fuq l-ansjetà u l-ansjetà mhm. baqgħet baqgħet dejjem ta' fin dejjem tinkini u mm. speċjalment ħanejtek mis-separazzjoni, mbagħad speċjalment mill-accident, u mbagħad erġajna dejjem dejjem ikun hemm xi ħaġa u bdejt nirrealizza li iktar ma nikber iktar bdejt imbati mela il-nuqqasijiet tiegħi li pereżempju jiena bniedem li ninkwieta. Mhm. Beda jgħid ninkwit iktar. U di tiġri, tiġri f'kulħadd. Jena bdejt il-nota anka nista madwari, jekk xi ħadd ikun nervus, jiġi nervus iktar. Jekk kun kalm, jiġi kalm iktar. Awtomatikament, jekk bdejt il-nota. U jena bdejt il-nota li qed ninkwieta ħafna iktar. U xi ħaġa li kont imur għall-għajnuna, għand ġiex persuni differenti, kont imur għand assis, kont imur għand psikjatra. U darba għassis kien għalli kelma U kien qalli, Prova agħmel xi ħaġa ta' ġid kuljum lil xi ħadd. Niftakar kien żmien ir-Randan u qalli, M'hawnx min jagħmel erbgħin jum ma jieħux ħelu. Qalli, Jew ma jieħux laħam, jew ma jieħux hekk. Qalli, Inti prova agħmel xi ħaġa ta' ġid lil xi ħadd, qalli, għax tħossok tajjeb filgħaxija. U ppruvajtha. U din kienet, din kienet wara, wara s-separazzjoni li qed ngħidlek, ġifieri kważi 20 sena ilu. U dik bqajt nagħmilha sal-lum, ġifieri kuljum nagħmel xi ħaġa taf ġili tkun telefonata ta' ġifieri, mhux xi ħaġa. Mhm. Iva, ma telefonata taf tot ħafna. Ħafna, ħafna, realizzajt li ħafna x'meta jagħmlu għalili Tgħin. U tgħini, tgħini, anka, eħe, forsi tgħini għal ftit ħin imma tgħini. Ngħid ejja, mela ara dal-persuna. U nissuġġeriha, nissuġġeriha di, bniedem daw in-nies li qed ikunu daqsxejn waħedhom li hija xi ħaġa normali, xi ħaġa normali. Eħe. Jekk flok ifittxu l-għajnuna min jgħin lilhom, Lilhom. għin inti u tkun qed tgħin Dilek lilek. Tkun innifsek. qed tgħin lilek. Sabiħa ħafna. Ejja, ejja, ejja. Proset.
Allura, qisu dawn waħda miċ-changes li għamilt qisu f'ħajti li qed nagħmel hekk u li qed nipprova nagħmel li ċertu affarijiet li li m'għamiltx qabel ma kelli 40 sena dejjem bżajt nagħmilhom għax u le, u le għax naqta' qalbi u hekk. Issa qed nipprova ċertu affarijiet bl-għajnuna tal-ħbieb li għandi miegħi wkoll sewwa, billi ndawwar magħhom. Għandi ħbieb li huma etajiet iżgħar minni, allura għandhom grinta. Ta' grinta.
Fimt, allura flok inħossni qed nixjieħ, inħossni qed Nux nqasa zoħ kultant, fim? Eh, u namel, namel naqra kuraċ. U. Eh, to get you out of your comfort zone. Eżat, eżat. U li ma melċ ta' meta kelli 30 għet namlu s-sess. Proset, Brian.
Grazzi ħafna tal-li samt l-istoria tijak maħna. Għaxina, jina ċerta kif għattinti li jem xaħat li għat jismana li dejjem xi ħaġa tieħu mill-istorja ta' dak li jkun. U ċerta li hekk min qed jisma' jgħid, hm, mela ħa nipprova nagħmel kif qal Brian. Fil-fatt jiena nirringrazzjak tal-istedina u nixtieq ngħid lis-segwaċi ta' dan il-podcast jibqgħu jsegwuh għax huwa qed ngħidlek jiena lili literalment, ġifieri mhux qed għax f'wiċċek lili bidilli ħajti. Speċjalment on the day li narah, li jiena narah iktar minn darba, nkun qiegħed hawnhekk live u narġa' narah fuq. Eħe, tuħaf jilqgħu, jgħinek, jgħinek, mhux għax inti jekk hemm, ħa ngħid, ħa nerġa' nirrepeti x'għedt fil-bidu, għalkemm l-istejjer kultant ikunu Ta' dieqa. tal-miskin, ta' dieqa, imma eħe, wara, warahom dal-affarijiet li, sorry qed niċċaqla' l-mejda, Em, li- li ġew hawnhekk, mela kellhom il-kuraġġ jitkellmu U qasmu. u qasmu. U lili, lili li qiegħed id-dar, li qiegħed wara l-monitor qed nara dil-ħaġa u tajtni l-kuraġġ, għenitni, għenitni, għenitni ġurnata oħra, għenitni jumej oħra, tlett ijiem oħra, fhimt? Allura, eħe, tajjeb dal-affer. Grazzi, grazzi, grazzi ħafna Brian. Jiena għalik għandi. The Icon, tajjeb, illum imis lilek. The Icon ta' Antonio Banderas, grazzi lil Taxbiex Perfumery. Thank you. Di imbit lejda. Ok, grazzi lil Aktar. Dak il-sertajt nħobbu ħafna jena. Eh, tajjeb, tajjeb, tajjeb, Aktar Den Co, thank you, Wines, thank you very much, u emmek għandek il-discount ehm, coupon kellimni, jekk meta somma tmur tixtri għandkom miktub ximkienaw. Għandek u kol. Għandek, mela għandek żewġ affarijiet hawnhekk. Mela għandek da veru sabiħ, grazzi lil Valletta Glass, se nirranġawha naqra, ta hekk ara npoġġiwlek hemmhekk, ħalli tiftakar fina meta tpoġġih xi mkien biex taħsel idek u hekk. Fil-fatt għadni kemm għamilt bathroom ġdida. Qed tara taqbel?
Proset. U hawnhekk ħa nibagħtuk naqra il-Mayoka Spas biex tagħmel naqra trattament, tuħu naqra me time kif jgħidu. Tajjeb. Grazzi ħafna Brian, grazzi ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil Morgan għal ħwejjeġ, lil Herba Ellison għal xagħri, lil Janice Baldacchino għal makeup u Luxona sas-set. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Dacia Malta, La Molisana, KFC, Amrita Footcare and Wellness Centre, Valletta Glass, Ferrara Casa, Mayoka Spas, Positive Parenting Malta,